Adam Price. Yy diolch yy Llywydd a a diolch i'r Ysgrifennydd Cabinet a yy Athro Barry am ddangos mor gignoeth a a deud y gwir yym mewn ma' ffordd mor gignoeth yy pa mor wael ma' Cymru yn cael ei thrin. Hynny yw gwlad sydd â phump y cant o'r boblogaeth Fel y clywon ni, un ar ddeg y cant o rwydwaith reilffyrdd yn cael un y cant o'r buddsoddiad. Ac wrth gwrs, mae hwn wedi bod yn wir am flynyddoedd, yn dyw e? I mean, you know, forget Crossrail, we in Wales should be livid because of the way that we're being treated.

Yr y perygl yw, wrth gwrs, ar y raddfa bresennol, bydd e'n cymeryd 60 mlynedd cyn bod ni'n gweld y y y y buddion y y yma. Nawr, beth mae e'n gweud, wrth gwrs, a a a dwi yn yy dymuno yym yym yy a a'n ddiffuant, hynny yw po- p- yy pob hwyl i'r Ysgrifennydd Cabinet tr- yy yy yy wrth wneud yr achos yy yy dro- dros Gy- dros Gymru yy ond ma'r Athro Bailey, wrth gwrs, yn gweud, Ni allwn gael ein cyfyngu gan broses sydd â hanes o roi Cymru dan anfantais. Ac y cwestiynau felly hoffwn i ofyn i'r Ysgrifennydd Cabinet yw, beth yw, beth yw'r cynllun B, yndyfe, os, os 'yn ni'n dal yn cael ein, ein, A trin mor ofn ynadw. Yym be- ma' rai o'r yy prosiectau yma wrth gwrs yn allweddol yy i yy i gynnydd Cymru yn economaidd ac yn gymdeithasol. Yym nawr ma' gan Llywodraeth Cymru y y yr hawl wrth o dan Deddf Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn isadeiledd yy i greu yy yy llinellau gwasa- gwasanaethau yy newydd. Ac i ba raddau, felly, mae Llywodraeth Cymru yn gyfochrog â gwneud yr achosion busnes yma i'r dwyn- deyrnas gy- i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ysgwyddo i cyfrifoldebau, odyn ni hefyd yn adnabod y projectau hynny na allen ni mewn gwirionedd yy aros yy iddyn nhw? y benderfynu, a felly mae rhaid i ni camu mlaen i wneud nhw drosty ni yn hunain. Ac mae trydaneiddio wrth gwrs wedi cael ei gyfeirio at, ati, a mae ma Athro Barry wrth gwrs hefyd yn dal i ddweud bod trydaneiddio yn, yn, yn allweddol bwysig i uh, y prif linellau y gogledd a'r de. Ac mae am cyngyfri diweddar wrth gwrs wedi dweud bod y pris O gwblhau'r triniaethau rhwng Caerdydd ac Abertawe, o bosib traean yr hyn a ragdybiwyd cant a hanner o filiynau, byddai hynny'n golygu dros cyfnod, benthyg dros cyfnod o 30 mlynedd, chwe miliwn y flwyddyn. Nawr, does bosib, dylai fod Llywodraeth Cymru yn ail-edrych ar y posibilrwydd o fuddsoddi yn y math yna o beth. Mae Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, yn edrych ar gorsafoedd newydd, mae yna gyfeiriad at Gorsaf Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn fuddsoddiad call iawn, strategol bwysig i economi Gogledd Cymru. Ond dyn ni hefyd, wedyn ni, yn paratoi yn cynlluniau ni ar gyfer, er enghraifft, metro Bae Abertawe a Chymoedd y Gorllewin. Mae'n dda jyst i gloi i weld am y tro cyntaf, dweud y gwir, braslun manwl yn cael ei... Er yn amlinellwr yn y bryd yn cael ei gyflwyno o ran Metro ardal Bae Abertawe ac Ymydd y Gorllewin, mae yna gyfeiriad at y posibilrwydd o agor yr ail agor gwasanaethau reilffyrdd yn Dyffryn Aman, Cwm Tawe, Cwm Dulas a Chwm Nedd, ond mae nhw yn cael eu clustnodi fel buddsoddiadau ar gyfer y dyfodol, lle mae'r blaenoriaeth ar hyn o bryd, yn ôl yr hyn sydd yn Crynodeb Mark Barry, ar yy cael eu canolbwyntio ar ddinas Abertawe. Wrth gyfeirio nôl at yr hyn wedodd yr Ysgrifennydd Cabinet ynglyn â cael y balans yn iawn, a alla i apelio ato fe i sicrhau bod yr ardaloedd, yr hen ardaloedd cymoedd yr gorllewinol yn cael eu gweld fel blaenoriaethau yn y don gyntaf o fuddsoddiadau ar gyfer Metro